Apa habar pian? Kula mamarina wan dangsanak barataan. Mudah mudahan sehat wal afiat lah. Nang lagi garing mudah mudahan lakas wigas lakas ampih nah. Nang lagi bausaha, badagang, bagawi mudah mudahan barajakian haja kita barataan. Rajaki nang berkah dan berlimpah nah. Mudah mudahan kita kaya urang ngitu tuh nah nang balum naik haji kawa naik haji paling kada umroh ya kah nah. Kaman kita belalah hari ini? Nah, kita belalah hari ini kada jauh ba putar-putar di Banjar haja dulu. Nah, nah hari ini kita belalah ke kampung nang termasuk kampung tuha di Banjar yaitu Sungai Jingah. Nah, nang kayapa kahidupan masyarakat di Sungai Jingah? Ada apa haja di Sungai Jingah nih? Nah. Umpat tatarus pidu pakacil dini sampai tuntung lah, jangan bakajipan, ya kah? Nah, kita bajalan ka sungai jingah. Pakacil didin balalah tarus. Sungai jingah. Nah, kanapa kampung ini disambat sungai jingah? Nah, bahari jar banyak banar pohon jingah di sini. Nah. Siapa nang tahu pohon jingah? Nah, pernah kah melihat buah jingah? Nah, hari ini kada talihat lagi pang di kampung sini ada pohon jingah nah. Kalau bahari mungkin masih banyak pohon jingah. Nah, itu lalu disambat kampung ini Sungai Jingah lah. Nah, itu sejarahnya. Sejak matan zaman kerajaan Banjar sampai penjajahan Belanda, Sungai Jingah ini terkenal dengan kampung elit. Kenapa kampung elit? Nah, karna di sini wadah bubuhan pakampungan pagustian. Nah, urang-urang artinya saudagar, pedagang-pedagang kalau wahini entrepreneur lah, pengusaha kalau wahini jar lah. Nah, itu jadi urang-urang elit lah, urang-urang baduit bahari di sini termasuk ne artinya pejabat-pejabat kerajaan. Nah, ni sampai. Eh, kalihatan hari ini adalah banyaknya di sini masih rumah-rumah banjar, rumah-rumah bahari nang masih badiri megah nah, nah barapa puluh buting banyak rumah-rumah di sini gono-gono rumahnya, nah ini bukti bahwa bahari Sungai Jingah itu adalah. Uh, komplek elit kalau wahini. Iya kah? Nah, wahini komplek-komplek elit lah. Nah, perumah-rumah urang Banjar di sini bahari nah. Nah, iya kah? Nah, itu. Ah, nah sebelum kita lanjut, kita bakisah ini uh, dibantu lo uh, eh, video ini supaya banyak nama nonton ya kalau di subscribe di like di komen wan di share video pakacil ini lah jangan kadingat picek jua lon loncing notifikasinya nah ya kah nah terima kasih nang sudah mensabkrib melek mengkomen menser video video kaji didin lah nah. Selain banyaknya bubuhan pagustian nang begana di sini di kampung sungai jingah ni jua nah ada makam mufti banjar nah makamnya surgi mufti. Syekh Jamaluddin Al-Banjari nah nang marupakan cicit daripada Syekh Arsad Al-Banjari nah sidin ini diangkat manjadi mufti Banjarmasin pada zaman Hindia Belanda bahari nah mufti itu ibarat wahini tu hakim lah nah hakim nah jadi sidin hakim di Banjarmasin ni bahari tu nah itu tapi sidin ulama nah jua nah manyebarkan

Nah, hari ini kita bepapanderan lah lawan uh, Pak Gusti Inayatullah Sugianor. Nah, sidin ini salah satu tokoh lah di wilayah uh, Sungai Jingah dan sekitarnya nih nah. Ya. Nah, jadi ulun sedikit hendak bertakon uh, terkait dengan uh, wilayah Sungai Jingah nih dari Artinya kan di Sungai Jingah ini salah satu wilayah nang dulu waktu zaman penjajahan Belanda itu kan sudah sudah rami lah karena ujar dangar-dangar di sampai hari ini kan masih kelihatan nih di Sungai Jingah ni banyak rumah-rumah Banjar, rumah-rumah bahari kuno-kuno tu nah. Nah, bisa dikisah akan kah kenapa jadi disebut dengan kampung bangsawan banjar, kampung elit lah istilahnya, kampung urang bahari, urang nang. Memang di Sungai Jengah ni terkumpul bubuhan gusti-gustian, jadi makanya tu apa kampung gusti, soalnya banyak keturunan dari dari dari dari pangeran-pangeran gitu lah, termasuk pangeran Antasari, pangeran Hidayatullah. Nang nang bermakam di Cianjur. Hmm. Itu jadi jadi lalu turunan-turunan turunan baru gusti-gusti seberataan. Hmm. Anu nya turunan-turunan yang kawin kan kadang-kadang kita bahari itu aja kawin-kawin tuh pada-padaan aja. Hmm. Jadi makanya lu gusti itu banyak anunya turun-turunannya. Yeah. Kalian yang keluar anu tuh. Hmm. Itu jadi anunya kalau yang di di Sungai Jingah tuh Karena memang di diam urang nang rumah-rumah banjar itu saudagar-saudagar urang nang itu diamnya di di Sugimukti itu. Nang tokoh-tokoh nang saudagar-saudagar bahari itu nah. Ya, ya, ya. Nah, di Sugimukti itu termasuk Pak Taib ada udah Pak Taib Nafis itu nang, nang membangun Masjid Jami itu nah. Hmm. Anunya.

Rumah Sultan tu, Sultan Pasir nang jadi kadri Kalimantan Timur bakawin lawan urang sini ni, Gusti Gusti dianu sini nah, Gusti di Taluk Masjid sini. Oh jadi ada Sultan dari Pasir jua kawin lawan urang pagustian dari Banjar sini, oh ada nah. Habis itu lalu uh, anu membangun anu juga rumah ganal juga di sini. Rumah rumah rumah rumah sultan pasir hmm. di dalam lagi rumah sultan pasir. Oh. Jadi keluarga-keluarga nang mana kerjaan itu di bawah lo hmm. diam di rumah di rumah sidin tuh hmm. di rumah sungai ganal rumahnya aja yeah. panjang banget anunya. Hmm. Ini mana nang kada mampu bis bali bisi rumah lagi situ badiam anunya. Nah itu dimana dulu letaknya tuh rumah Sultan Pasir tuh? Di pinggir banyu nih bang, di pinggir sungai nih. Oh, oh. Itu terbakarnya tahun 55. Oh tahun 1955 terbakar. Iya terbakar, tahun habis sama sekali tuh. Hmm. Itu yang kebakaran paling besar di Sungai Jengah nih pada waktu itu. Nah. Hmm. Anunya. Berarti jaka masih ada hari ini bah bagus hmm, baik, bagus, bagus banar nya eh. Nah kalau nang rumah-rumah nang tersisa nang rumah-rumah Banjar nang ulun lihat mungkin dari Talok itu sampai ke sana tuh kan masih banyak tuh. Tuh rumah-rumah siapa? Itu itu rumah-rumah orang sidang turunan-turunan nang dari saudagar-saudagar oh, sumajing sana. Ah. Hmm. nang nang anu tuh nang anunya masih beberapa anu kan Enggaknya. Ya kalau nang 230 ada pang masih Iya banyak beliau. Rumahannya di sini. Memang udah orang Sungai Jeng anak saudara Sungai Jeng satu budak rumah tuh banjar semua anunya ke belakang itu. Enggak enggak. Hmm, ya jadi banyak tuh anu. Ada sebagian yang anunya kalau bini anu tuh karena percucuan loh pengiran hidayatullah bini sultan pasir tuh. Hmm. Usil anu tuh.

yang saat ini berada di Um muka sana tu nah, nah ya kan nah di muka sana. Jadi dulunya Masjid Jami tu adanya di pinggir sungai tapi karna mungkin sudah kada terlalu presentatif lagi kurang ganal lagi pula mungkin adanya erosi ya kan nah lalu akhirnya dipindah ke muka nah itu sejarahnya tadi tu lah. Nah, Pian nih kira-kira adakah pesan lawan generasi muda wahini nang kayapa supaya kita artinya menjaga kelestarian budaya, nilai-nilai budaya nang Banjar hari ini nih apa nang Pian adakah pesan tu Lok? Pesan kita tu anu pang lah lawan generasi muda nang ini nah, ya kita menjaga anu lah.

untuk generasi nang akan datang tu nang beranunya. Nah kira-kira itu yang bisa hari ini Pak Kacil informasiakan. Terima kasih nang sudah menonton video ini sampai tuntung, sampai habis. Terima kasih yang sudah mendukung Pak Kacil Didin, men-subscribe, me-like, mengkomen, men-share video-video Pak Kacil Didin lah. mudah mudahan kita berataan sehat haja berataan mudah mudahan kita berajakan haja berataan rajiki yang berkah berlimpah amin amin ya rabal alamin bakacil dina akhiri wabilahi taufik wal hidayah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bakacil diri balalah tarus.